Nyadi ke sekali tu aku kai nusi cerita tu tang meh sekali tu aku mai kitai ngenang orang ke beberita orang ke berani dulu kelia aaa topik kitai ba ruai tu diselatka aku enggau. Kereja kadang tarik cerita antu, kadang kadang sejarah lama, kadang kadang bujang berani beketu. Au. Utai tu iya ba penemu aku mesti dibantai, mesti diayan, mesti ditusi agi bala mayuh ba ruai channel Panggau Libau TV tu. Nama kebuah ambi kitai ke rebak baru tu nemu sapa orang ke beberita kitai Iban kelia ke kering.

Nyadi cherita tu pansik tu satus peratus ari Gregory Nyangau Nyangau Mawar terima kasih aya nuan udah ngemendar ka aku ngemansut ka utai ke manah baka tu utai ke sejarah baka tu ba ruai channel Panggau Libau TV. Enti bisi rezeki baru nyangka aku deka minta ba aya Gregory Nyangau Mawar baru enti bisi cherita iya ke bukai ke manah manah baka tu. Orang lelaki. Ke benama mawar biak. Kala kita ninga mawar biak bala peninga. Dijangka aku kita enda kala ninga tu orang orang ke kita iban ke benama mawar biak. Enti sida ke tuai bisi ninga cherita tau kensera tau ke tusi aku ke sekali tu peraba ke aku kita ke tuai pan bisi kala ninga bisi mega enda kala ninga. kitai Iban ke benama Mawar Biak. Taja pen nama iya Mawar Biak, iya ukai indu tang iya lelaki. Ha. Topik kitai malam tu sehari tu aku deka bekunsi ke bekeni ke pejalai Mawar Biak tu tadi iya ke tau nyadi tuai kayau tau serang kering amai. Lama kitai nadai nerusi cherita baka tu. Nya maku tu tadi nyu rindu. Au. Nyadim, emm kena kitai ngepunka cherita tu tadi, aku mai kitai nusut dulu cherita mawar biak tu tadi. Nyadi mawar biak tu iya bisi uhh reti nama nya dikumbai orang jejuluk ragai ngerang pemetak bala mansang. Nya iya. Pun jerita mawar biak tu baka tu. Nyadi mawar biak tu anak gendup seduai ujur. Uchu mawar tuai ti bebini ngambi indu ke benama rabai. Apin indai iya ujur jadi enggau gendup suba Iya belaki enggau menyadi gendup ti benama Chela. Lebuh iya begulai diri melaki bini enggau Chela, iya lalu ngandungka siku ke benama Rinya. Lebuh iya baru ngandungka Rinya, dia peda mukai-mukai Chela tu tadi tap parai sakit. Lebuh Chela tu udah parai, nya baru menyadi iya gendup diasuh jadi enggau Ujur nganti niang Chela ke laki Ujur. Gendup pan ka laban nitih katur sida apai indai iya. Nyadi pengawa tu tadi dikumbai kitai Iban nyerambung kandung. Nya kala kita ninga nya bala peninga nyerambung kandung jaku kitai Iban mamai nya jaku dalam. Udah beranak ke rinya tu tadi nya baru gendup seduai ujur beranak ke mawar biak. Naang. Mawar biak tu tadi iya agi bisi iya udah hari nya mawar biak udah nya lalu ngada ke meling ngada ke idi enggau ranti sida empat ke dudi tu endang anak gendup seduai udu seduai unjur mina hari nya tu tadi anak gendup enggau chela ke udah mati tadi. Nyadi rabai, anak rambuk seduai meda datai ari Bangat. Nyau kelama sida iya udah nguan menua Bangat nya tadi dia sida lalu pindah ke menua Saka lalu diau ba Ulu Entanak ba Tembawai ke dikumbai Bebandong. Kala kita ninga nama menua nya weh. Au kita ke tunga-tunga kin nemu kita nama menua nya. Kebuah temawai nya ke dikumbai temawai bebandung laban rumah panjai sida ti diau dia menya dua bebandung tauka bebandung dua. Bisi ga orang ngumbai temawai nya temawai tanduk ga laban lebuh sida ke diau dia menya dia mawar biak tu tadi bulih tanduk ke ngasuh iya tau serang. Kenu ku jaku tuai bulih sedaun idas. Tanduk enggau pengaruh puchung redak seribu diberi antu ngagi mawar biak tu lebuh ke bediau ba dia tadi. Semua pengaruh tu diberi sebengkah ari bansa antu gerasi ti dikumbai Bunzu Bugo. Nambah ke semua pengaruh nya tadi mawar biak endang sigi betua ke ular sawak, ti nulung iya dalam semua pengawa ngayau mulau au berekat enggau munsuh. Nya ketua iya nya tadi ular sawa. Bepun ari semua tu tadi, nya ti ngasuh mawar biak tau serang, tau pandang, tau mulau, tau ngayau. Ari rumah nya, mawar biak beduduk nyerang munsuh. Lalu, ari ring iya ke tau serang, iya lalu nirika gawai sandung betung Ba rumah dia tadi. Kira meh kurang lebih setahun udah lebuh segawai nya tadi dia mawar biak lalu mai bala nembiak iya pindah baru ngili sungai entanak lalu berumah ba tembawai kara. Ba tembawai kara sida diau enda bangat lama ga semina dua tahun aja udah nya iya mai nembiak iya pindah baru lalu pulai ke beran. sereta udah tembu rumah sida iya ba Brant tadi lalu pendiau sida iya pan udah gentap nya baru mawar biak tu mai bala manuk sabung iya ngayau bansa Dayak remun ba Bukit Lebur, Ulu Gadung, Pati Batang Sadong. Lebuh serang tu menya, bansa Dayak remun lalu alah ngetachka sida mawar biak enggau manuk sabung iya. Dengah mayuh bendar ulih sida eko jerita maya nya. Lalu pia mega, perapasan baka tajau, tawak, macham meh utai bukai ulih bala iya. Utai ti nyelai ulih sida iya lebuh ngayau ngayah ngalahka menua nya kelia iya nya ketebong temaga bansa Dayak Remun. Nyadi ketebong temaga tu Pulai ngagai mawar biak empung. Tang enda mukai-mukai. Lebuh sida ke berumah ba Beran nya tadi, Layar, rumah mawar biak tu angus lalu semua reta tengkira ke ulih iya ke ngayau ulih iya perpasaan ba rumah munsuh tadi ambis retung dibai rumah sida iya angus empa api. Dudi agi ari nya. Sebedau rumah sida mawar biak tu angus. Bisi deh kaban sida ai dayak remun tu betemu enggau bala sida mawar nanya ke penunga ketebong temaga nya ngagai sida mawar. Nyadi ketebong temaga nya nitih ke padah sida dayak remun tu tau ke ubat penyelap rumah tau tang ni nya bisi agi laban udah angus. Sereta deh udah angus rumah nya tadi dia sida iya pan lalu bedampa kena ngibun taun. Nyau maya udah badu ngetau nya baru mawar biak mai bala nembiak iya pindah ke ulu pasa semak antara enggau Batang Paku. Sida ke pindah endang ngensuruk kampung puang laban menua tu endang apin bisi orang nguan. Lebuh sida iya datai dia, sida enda lalu berumah terus. Sida iya bedampak dulu kira ke tiga taun. Lepas tiga taun udah nya, sida pindah baru ari nya lalu berumah ba tanah ke dikumbai Wong Pelangka. Tang sida enda lama diau ba dia. Mawar biak mai nembiak iya pindah baru. Ari endur nya tadi ngagai ulu Sungai Serudit dalam pati Sungai Paku. Di ulu Sungai Serudit, sida ngaga rumah besai laban menua nya ke ditemu sida iya nadai penyiga, nadai munsuh, nadai kachau, nadai bilau laban ke semak pendiau enggau bala kaban indai iya ari Paku. Au baka sida musu apai nguyut bedilang besi. Tuai orang paku ulu maya nya manya. Nya meh sida iya berani diau ba dia. Kira dua taun sida iya udah diau ba dia tadi. Dia deh aki kitai mawar biak tu kelia, iya pan lalu nirika gawai sandung tauka gawai burung baru. Datai ka kemaya hari tu, tembawai nya dikumbai tembawai diri. Nyadi bala peninga kita ketunga ke atas ke atas gin. Perati ke kita au tama menua ke sebut aku tu nama tembawai ke alai endur udah kala mawar biak tu berumah suba. Nyangka kita nemu endur tu nyangka kita kala tepansa ke endur tu au. Nyadi ba maya gawai tu tadi lebuh maya pengabang pansut ke tanjung dia sida iya ngasuh matak idi. Ingat kitai idi idi tu menyadi mawar biak. Nyadi idi tu tadi dasuh orang duduk ba pun sabang. Tang ngemi idi enggai enggai dasuh batak orang enggai batak orang enggai minyak tadi idi perlu ringat ngagai orang ti ngasuh iya duduk pun sabang nya. Laban ti kelalu ringat dia di idi tu lalu matak generang siti sereta lalu di entum iya. Generang nya lalu kena tajau lama sida mawar ke dikena nyimpan tuak gawai mawar nya tadi ke benung dipenyadi nya. Nama dipechah meh tajau nya tadi belah dua tuak ke belalam nya nama alu naya labuh ke baru rumah kin. Tambah mega tajau nya endang tajau pesaka lama sida mawar biak ke bai iya pindah ke iba kanan. Meda tajau mawar biak nya pechah. Mawar biak ringat bendar iya. Ya paluang kad alu nang kap idi nya alu ngiring ngiba mua bala pengabang mayuh ba daun gawai ke benung nyadi nya tadi. Au. Orang nang sigi penuh bededat duduk beruai dia kitai nemu pama nirika gawai baka nya sigi tasau magang orang ke datai. Pengabang mayuh penuh ruai. Idi nya tadi. Alu terus nyadi ulun mawar biak taja pen iya menyadi mawar biak empu. Iya ke nyadi ulun mawar biak nya tadi datai nyentuk ke rega tajau ke pecah dentum nya tadi ulih dibayar iya baru. Nah, ke nya ka atur mawar biak tu ngukum madi iya idi nya laban udah ngaga penyarut tauka pengachau ba gawai iya. Berengkah ari nya, idi tu tadi alu nyadi ulun mawar biak. ku jerita. Gawai lebuh nya pengawa gawai balat bendar tebelenga laban pengawa mawar biak ti ngiring idi tu nyadi ke ulun iya. Nyau dikelama lama lama sida iya udah diau ba ulu sungai serudit nya baru mawar biak tu mai nembiak iya pindah baru ari endur nya lalu berumah ba tanjung melanyut. tebing sungai Paku. Nyadi maya sida ke pindah nya tadi menyadi Idi ke ulun iya nya tadi enggau seduai Ranti enda nitih ke mawar biak agi seduai lalu pindah ke Rimbas tang Idi agi dikumbai ulun laban tajau mawar biak ke pecah nya apin ulih dibayar iya rega. Ba Rimbas Idi lalu nyadi Manang. Datai ke sehari tu. Mayuh benaru tu ambu peturun idi tu nyadi manang baka iya ditulung iya. Nyadi meling menyadi mawar biak iya nikal baru ke layar lalu jadi enggau indu siku ke benama Icha seduai iya lalu ngada ke anak siku ke benama Gelinggi. Ngada ke Uluk, ngada ke Naja, ngada ke Liping enggau Achang. Meling bebini tiga kali ko jerita. Udah jadi enggau Icha, iya lalu bebini baru jadi enggau indu siku ke benama Ikal lalu beranak ka anak indu siku ti benama Lintu. Ketiga kali iya bebini iya jadi enggau Riba lalu beranak ka Sabai, Idai, Asu enggau Sandu. Uchu ambo peturun Meling tu. Mayuh bendar lalu bisi ditemu diau ngachir sebelah menua Sarawak tu baka ba Layar, ba Paku, ba Rimas. Nitih ke pansik aya kitai Gregory Nyangau Mawar tu tadi, peturun nidi tu bisi ditemu pindah ba siti menua pegai miri tunga ke bakung kin ke benama menua Malang. Emm au. Aaa enti apai aku nemu menua malang nya leban kala diau dia kala gawa dia suba kala ngaran nebas berimba dia suba ku apai aku. Nyadi mawar biak tu iya jadi enggau indu siku ke benama Lina seduai iya lalu beranak ke Galau beranak ke Sulan. Galau, bebini ngambi indu ke benama Chandu ke datai ari Seremat di Batang Ai. Nyadi Chandu tu anak selengka siku tuai Iban ke tau serang dalam Batang Ai maya nya kelia. Galau enggau Chandu tu beranak ke Imban, beranak ke Ladang enggau beranak ke Jugan. Nya alai, baka nya meh pemechah pendiau sida mawar biak tu diri menyadi bala peninga. Aki kitai mawar biak tu jarang disebut kitai, jarang dikenang. Au, ti besebut pengawa ke raja berani, bujang berani, iya tu jarang disebut. Nya ku madah ba pun tadi, dijangka-jangka aku mayuh kita nekala ninga nama mawar biak tu. Nya alai. Aku enggai enda mesti ngemansut ke iya ba channel tu ambi semua kitai Iban Sarawak tu nemu kitai kelia bisi orang ke benama Mawar Biak ke kering tau serang tulung antu betua ke ular sawa. Mawar Biak empu iya lalu mai bala iya pindah ari Tanjung Malanyut ngili Sungai Paku lalu diau ba endur ke dikumbai Penggaan. Tiga taun sida udah diau dia. Biak deh mawar biak lalu mai bala nembiak iya pindah pulai baru ngagi menua lama sida iya di Sungai Entanak. Dua tiga taun udah diau dia, sida lalu pindah baru lalu berumah di Beran, Tusur Layar. Kira dua taun sida udah diau di Beran, nya deh baru mawar biak matak kayau ari pinta kaban iya ari Bengat. Nyadi mawar biak tu. Endang enda ati iya metak kayau agi udah bekau ke pechah pendiau enggau bala menyadi iya ke endang teleba nyadi menu sabung iya enti iya nurun ngayau. Laban enti kitai ninga ari sida ke pindah pindah pindah tadi dia di menyadi iya nyu mayuh enda enggau iya pindah laban ngelama tu enti sida iya begulai enti sida iya ngayau menyadi ke lelaki nya ke puh menyadi menu sabung iya. Nya alai lebuh maya iya dipinta bala bakih iya tadi. Ngulu ke sida iya ngayau bala kaban iya ari Bangat tadi nya iya enda ati laban iya nyun nadai menoa sabong agi. Tang laban ke sekali tu bala kaban iya ari Bangat minta ulu ke iya ngayau laban sida bala kaban ari Bangat tu ka ngayau tang meh nadai orang ke tau serang nadai orang ke tau kayau nyadi ke pugu berani sida iya ngulu sida iya ngerandang jalai. Nya alai, bala kaban inya tadi ngelawa iya kia minta nguluka sida inya ngayau. Beduduk ari nya tadi, dia deh mawar biak madahka diri setuju ga nguluka sida iya ngayau, ngayau bansa Skan dalam menua Pegai Mukah sereta enggau nyerang menua Melanau Segalang. Nama deh, sida lalu baum nyediaka diri deka ngayau. Udah nya tadi, bala manuk sabung mawar biak sereta enggau nembiak bukai lalu berengkah begiga ke kayu ti manah digaga ke perau pengayau. Udah tembu betebang ke kayu, nya baru sida iya berengkah beban. Nambah ke nya, sida endang selalu ngintai mimpi tauka burung ti manah kenyau hari sida begaga ke kayu enggau sekumbang sida ke beban perau nya tadi. Kebuah pia, laban pengawa ngayau tu tadi, ngayau mulau tu endang sigi bepanggai ba burung enggau mimpi. Au, enti mimpi enggau burung enda manah, suah agi sida enda nyadi nurun ngayau mulau maya nya tau insur ari bukai. Reti burung ba bala pengayau tu pesan Petara, lalu sida enda tau ngelaban jaku Petara. Sereta udah tembu beban dia sida lalu madah ngagai mawar biak. Mawar biak lalu ngasuh bala pengayau enggau manuk sabung iya nyikap diri sereta lalu nimpuh sida iya semua nurun ba belah dua bulan baru ke deka datai. Lebuh ke nyikap diri, dia sida iya nyediaka perengka kayau baka senjata nyabur, ilang, sangkuh. Terabai, sumpit, laja sereta enggau bekal ke dikena sida iya enggau enggau semua pengaruh ka dibai nurun netau enda dipiring diintu. Sida mupuk undur ngili batang layar lalu beranti ba Nanga Kelaka. Lebuh disemua bala pengayau bela udah sampal datai, sida lalu mudik. Batang Kelaka lalu tama ngagai Sungai Sebelak. Enda jauh ari ulu Nanga Sebelak, dia semua bala lalu ngetu sida iya lalu malam ba dia. Ari nya tadi dia deh mawar biak lalu ngasuh tiga iku nyengkaum menantu iya ke benama Ambas ngabas penyauh menua munsuh ke ka dikayau ka diserang sida iya ari sida bemalam nya. Au nama deh. Nyau meh sida tiga nya tadi angkat lalu bejalai begadai-gadai enggau naka penyimat ngabas menua ka ka dikayau sida iya. Datai sida iya ba menua ke benama Sesang nya tadi kenda bangat jauh ari sida ngan ti. Sida tiga lalu beserara enggau pangan diri. Siku kin, siku ditu, siku ba din. Apin bangat lama sida udah beserara enggau pangan diri. Dia deh menantu ti menya mawar biak ke benama Mas tu tadi. Iya lalu betemu enggau Gundit. Gundit tu menteri asan mansang minching sangkuh sereta betudung kain limar. Meda nya tak iya kediri. Nyadi gunit tu enda nemu ambas tu ke belalai nengkila ke iya ba tisi babas din. Dia di ambas tu tedau chechemang ku iya tadi. Talung ke chit ari endur ke belalai lalu terengkah ba gunit iya pan lalu mantap gunit nya tadi. Nama gunit laban ke nadai ngadang diri bisi musuh ke chit ari belakang. Tengkah ambas belakang iya, ayun ke iya ilang peda lalu kediri pala gundit nyengau tubuh iya. Pala gundit pan lalu dibai ambas nama tinggal deh bukang gundit nya tadi ke garing betengah jalai dia. Nyadi ba ditu, Ambas tu iya enda madah kediri udah bedengah sereta udah bulih pala sigi ngagai seduai ke enggau inya tadi. Pala nya dibalut Ambas tu ngena daun lema lalai ke iya. Binching iya meh nya nadai muran nemu nama ti ke dalam nya. Laban utai ke malam narai peda. Sida tiga lalu beguai-guai mulai ke diri ngagai tugung bala ke nganti ba din. Datai ba tugung, dia ambas lalu nyuak kepala ngagai mawar biak. Dia deh mawar biak tekenyit iya meda menantu iya tanyurung kepala munsuh. Meda diri udah bulih pala, dia mawar biak iya penat nyamai ati. Dia iya enda ngasuh sida iya majak ke pejalai agi lalu madahka diri enda manah mimpi. Tang iya, bedau iya madah ngagai bala bukai, madahka menantu iya ambas nya udah bulih pala munsuh siku. Iya mega nemu, kayau sida iya udah regu laban munsuh tentu udah ngadang penatai sida iya. Udah nya, bala sida lalu bebai nikal pulai ke menua baru maya nya mega. Lebuh sida benung mudik Batang Layar ba dalam perau pengayau, nya deh baru mawar biak tu madah ke diri sida iya udah bulih dengah sigi ti ulih menantu iya mas. Ninga nya tadi, dia deh bala mayuh ringat pendapat ngagai mawar biak tu tadi. Ringat ke penyai akal iya enggau nembiak iya. Laban bala bakih iya kari bangat nya minta ulu ke iya ngayau. Tang nyu enda nyadi tejanggal laban ambas tu tadi ke udah dulu bulih pala. Nama dipulai puang meh bala ke bukai nya tadi au anal ati ka baka yau tang enda nyadi. Dipandak kitai jerita takah dua taun pengudah nya dia deh mawar biak mimpi iya nadai ga jai apa nama semua iya lalu mai orang ngayau. Ngayau ngalah ke Melanau Segalang enggau Sekang dalam kandang menua Mukah maya nya kelia. Ninga rita nya, berebut bala deka enggau ngayau. Bala bakih eka ari menua Bagat tadi pan enggau mega magang. Isa kitai suba enda nyadi, tu mih maya iya, pia ku bala. Manuk sabung iya ke berani sigi nadai nganka pemarai agi nya. Nurun sekali tu parai idup sigi ngayau pia enda ngawa kitai mati menuh munsuh anak di rumah bisi nyadi ke ganti pia ku bala sida iya madah ngagi mawar biak laban juluk ati sida iya endang ngambu diri bedengah nyau meh maya timpuh ti deka nurun datai sida iya pan lalu endur ngili batang layar ngena perau pengayau. Mansa nanga kelaka lalu terus nuju mukah. Dalam kayau tu sekam abis alah laban sida iya. Sida iya bulih bendar perapasan sereta enggau pala munsuh. Semua sida iya pulai gerai lalu nadai bulih penusah ba menua munsuh. Ari siti, udah sida iya ngalahka menua munsuh kan nya tadi, dia deh mawar biak empu bisi memimpi iya. Ari mimpi iya tu dia iya nemu diri deka mati laban tua iya di rumah panjai din udah kena bunuh orang. Nya alai mawar biak lalu madahka mimpi diri ngagai bala sida iya ke dalam perau nya tadi. Au, madah ngagai bala manuk sabung iya, endang sigi enggau iya ngayau bala kaban iya ari Bagat tepadah ke magang. Aku tu deka parai enda tanti ke diri datai menua aku empu maku tu legi. Nya alai aku minta ngagi kita semua bala mayuh ti aku parai legi barang maya bangkai aku kita ana ninggal ana muai tang baik kita pulai. Awak ke bini anak aku meda. Semua perapasaan enggau pala baik pulai magang. Aku minta diri dikubur ba menua aku empu din. Pia ku iya bejaku. Orang pan mela tekenyit. Kati kalai nuan munyi nya deh, Tuai? Mali kitai munyi nya, enda tau munyi nya kitai. Kitai tu pulai ngayau mai berita ke manah. Nama nuan nyau madah ari empu ka mati? Pia ku meno sabung nya. Eh, laban utai din eh ke ngarung eh ke nyaga tua aku ngelama tu udah dibunuh orang. Ku iya nyaut bala sida ba perau tadi. Ninga munyi tuai kayau sida iya munyi nya. Sida pan lalu bekayuh beruntu ngasak Mamat beguai-guai nabanka mawar biak nya ngichakka iya datai ba menua seraya agi idup. Pia ku nya tadi, berumban rumban rumban sida bekayuh enggau penegar tulang. Tang laban kenang sigi mimpi nya amat bisa, amat changka. Lebuh sida iya agi ba rantau jalai mawar biak tu, iya lalu ngali ke diri dia iya lalu mati mutus seput iya. Enda tanti ke diri datai di rumah enda betemu enggau anak enggau bini iya. Tang iya dipadah sida iya ba rumah panjai seraya mawar biak tu ukai mati alah laban munsuh tang mati. Iya endang sigi udah bemimpi meda tua iya udah dibunuh orang. Datai di rumah, dintu orang mih bangkai iya tadi laban ke iya endang sigi tuai serang, tuai kayau, tuai mulau. Bangkai iya dikubur ke sida ba Pendam Saka. Nyadi mawar biak tu laban iya ke berani lalu tau serang. Nya mih iya tu tadi bulih ensumbar ragai ngerang. Nyadi ba ditu kepenudi kena ku nutup iya ami kita bala peninga nemu nama kebuah iya mati. Dinga kita tu. Tinggal sida mawar biak enggau bala-bala ke bukai nurun ngayau bansa Melanau segalang ba sekang dalam menua Mukah maya nya. Kira lebuh sida ke bamuk betechah bepantap bebunuh pagi nya belaban bama amat amat. Bisi deh siku indu sida ke benama Injau. Injau tu sida mawar sebiak serumah panjai. Kitai nemu indu ukai nyenggau ngayau tinggal meh sida ke indu enti tadi. Injau tu tumu pagi nya meri babi sida mawar biak tu makai. Au. Lebuh iya datai ba sangkar babi. Iya lalu ngelentang ke dulang kena babi nya makai. Dia dinyau ta tekenyit bendar pelapat inan. Nemu nya, bisi utai ditangkup dulang babi tadi ta ular sawa siku bebaruh dulang nya. Umbah sia pemesai, ular sawa nya benung kilung. Laban kebai injau tu kelalu tekenyit bendar meda ular nya tadi. Biak iya tenda bapai tenda binai tang lalu ngambi kayu tak lalu di palu palu palu iya di bunuh nya ular sawa nya tadi ne. Kitai nemu ular sawa ukai nya baka ular bukai mati meh ular sawa nya dia tadi. Nyadi ular sawa tu nya ke nang sigi nyadi tuak mawar biak ke tusi ku ari pun tadi. Injau ti malu ular Sarawak nya enda nemu nya tuak mawar biak. Laban tuak iya udah mati nya meh mawar biak uhh reti nama nya pulai ari ngayau nya iya bemimpi nya meh kebuah iya mati laban iya endang udah disumpah petara ti nulung mawar biak tu sigi betuak ke ular Sarawak. Enti ular Sarawak nya mati iya sigi mati. Meh ke nya cherita nya tadi. Nyadi, chukup alai aku ngenang siku orang ke tuai Raja Berani kitai kelia ke benama Mawar Biak au ke bensumbar ragai ngerang pematak bala mansang. Nya bala peninga datu nemu kita enti kita bisi ninga cherita-cherita orang ke tuai kelia ke benama Mawar Biak ke nya ke cherita iya tadi. Tang sayau cerita orang ke bujang-bujang berani ke iya baka tu nadai dipasuk ke dalam buku teks sejarah kitai Iban ti bisi nemu magang kitai. Tanang awa taja pan nadai ba buku teks ba channel Panggau Libau TV bisi. Aku menyadi cikgu sejarah kitai au nusi ku utai tu. Sekali dah agi terima kasih aya aku Gregory Nyanggau Mawar ke pemanah ati nuan udah ngemendar ka aku nusi ke cerita tu. Cherita jerita mawar biak tu seratus peratus dipansik ditulis Gregory nyanggau mawar tu tadi. Au. Nyadi, lengka ka aku naka tu ambi sekenang kitai, kitai nemu nama pemati iya, kitai nemu sapa iya, sapa bini, sapa anak, sapa apai, sapa indai, sapa menantu iya. Betemu kitai ba ensera tedeka datai. Aku bisi nusi ke kitai siti da agi ensera ila au. Sigi ba ketu iya, kadang-kadang kitai nusi cerita hantu, kadang-kadang kitai nusi ke cerita sejarah ba ketu au. Cerita hantu, cerita hantu, sejarah mesti ditusi ambi ke aka ti inya nemu aaa bala rebak baru nemu, nemu, nemu. Kadang-kadang orang ke tuai enda nemu utai tu. Au. Iya jangka-jangka aku laban Aku kala nanya apai aku tu tu hari nya. Aku aku nemu cerita mawar biak tu aku udah macha tu taun nyin kemari. Nyadi aku nanya apai aku, Apa, ka aku, kala ninga kitai Iban ke raja berani suba benama mawar biak apa, ka aku, ke nyerang bansa muka eh bansa Melanau ba Mukah. Nadai nemu, nadai kala ninga nya, ku apai aku. Nya nya aku madah tadi. Bisi mega kita ke tuai kala ninga bisi mega enda enda nemu. Nyadi bala peninga channel Panggau Libau TV tetap nombor satu ba ati kita anang mindah anang lari ke bukai ditu meh kitai begulai enggau aku ditu. Aku deka ngemansut ke macam-macam cherita taun dua ribu dua puluh empat tu anang irau sekali. Anang irau sekali pama aku udah madah nirau sekali nirau sekali seagi aku enda sakit baka hari nya aku tetap nusi cerita pansut ke ruai terima kasih udah mendu udah mending nyentuk ke ambis betemu kitai ba ensera ke deka datai nya ja ari aku siga semangat selalu terima kasih bye bye.